Ɛnɛ yɛbɛyɛ kosua frɔyɛ ae. Ɛnneɛ ɔhwɛ deɛ atwa gu akɔ no akoyɛ a na ɛsɛ kosua frɔyɛ papa paa na na kyɛ sɛ nɛ ɔhema mebɛyɛ adi akyɛ sɛ nɛ deɛ serious mood paa ae. Mehyɛ ase wei yɛ me giza da kyɛ sɛ ma season ne kama. Ɛna mekyeeɛ paa ɛnneɛ ɔyi wei wokɔhu comfort adi nkra anaasɛ Appliance Home foɔ bɛma wo anwan bi kama wei low fat koraa kyɛ sɛ sradeɛ nim ɛne sɛ me ne mede me meyɛɛ nam sɛ daabi me starte de me spaghetti asi gya so na ɛsɛ mɛwie na ɛsɛ aduane nso abɛn a kyɛ sɛ mede me nsuo papa bi si gya so de anwa sɔ ani de nkyene gum na ha yi mede me macaroni anaasɛ spaghetti ɛgu mu kama ae ɔhemmaa didifoɔ kyɛ sɛ wei no ɛnso me mebɛbubu bebree agu mu abɛnoa ne sɛ ɛtwam ɛdi ama mahu sɛ yes ɔhemmaa m'anom yɛ me daa mesi ne pi a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛneɛ ne macaroni na ɛhuro yi kyɛ sɛ Ɛnyɛ asɛm ketewa a na mayɛ m'adwene sɛ mebɛtwa m'anom. Ɛyɛ sɛ meyɛɛ kyɛ sɛ mebu m'ani sɛ ɛpere macaroni anaasɛ spaghetti yi abɛn. Wei yɛ dandelion ne carrot ae. Mede dekoreti ani paa ma kyerɛ sɛ ɛno koraa ka ho ma aduane no ankasa ayɛ akɔnnɔ, appetite, paa. Ama aduane ayɛ colourful, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnneɛ na ɛha me sɛ asɛ yɛ sɛ mesɛ mebɛyɛ me forɔeɛ papa bi. Wei yɛ gyeene. Garlic ne kakaduru a yɛatwitwa mpaatwa mepɛ na kɛseɛ woyɛ oh, ɔde alpa blend meka me ho asɛm mpɛ nsɛ hu bia ɛne sɛ metwitwa yɛ adeɛ kama a ah. ɛneɛ non stick nso wopɛ bia no ahu me dendenden wei yɛ non stick papapaa wei wode din atwatwa mu koraa ntwerɛtwerɛ akyɛ sɛ ɛnɛ m'ani abre me ho ɛyɛ ma deɛ de me seasoning wei yɛ nam ne ho nsuo na nkyene wɔ mu dada nti frɔe wɔ astadi a mamfa frɔe nkyene koraa ɛngum a kyɛ sɛ mede me seasoning ne ma me giza de na kyɛ sɛ no so atwa gu ne bay leaf kyɛ sɛ aduane deɛ nakɔ nakɔ no ɔnyɛ asɛm ketewa wei ntoosi pɛ nam deɛ manfa tomato paste bi ɛngum ɛne sɛ mehwie me kosua kama a ɛnɛ deɛ mebɛpopo me nsa no ankasa na ɛne sɛn mede ka ka asɛm bi kyerɛ mo sɛ boys bi abɛtena me area boys ɔmo ayɛ ɔmo ho akwadworɔ agyira mo kind of men boy yɛ ɔmo mpɛ adwuma da biara boys yi ho akɔnɔ akɔnɔ ɔmo horo ɔmo nan ho kama boys yi ho anika boys yi ho akɔnɔ Ɛnde meyɛ m'adwene sɛ ɔhemmaa mebɛkeka ɔmuti abom aa mebɛkeka ɔmuti abom mewie a matu afiri awia hɔ a kyerɛ sɛ m'ani abem no. Ɛɛ na mese Bra Clement ne Bra Kennedy mommra mmɛyi adeɛ wɔ soro ma me, mommɛboa me kyerɛ sɛ m'adeɛ aka soro aa no no ɛne sɛ boys yi ho hare mmirika ɔmo yɛ mo kɔm nti de mmirika bɛwuraa me dan mu ɛnneɛ mesɔɔ boys yi mu ae mewiawie ɔmo wiei na mese mompia mfiri ha nkɔ me spa get yɛ nso me ɛnyɛ afei na mode mo afuru bɛka me deɛ ho aa woyɛ bɛɛma na woampɛ adwuma anyɛ a mmaa na ɛbɛwe wo firi a kyerɛ sɛ ɛnɛ boys yi Mayɛ wɔn hit and run aa mawiewie wɔn akyɛ sɛ ɛnneɛ me ne wɔn awie aa ne saa ɛyɛ a na wafolo mɔ YouTube ne ayi nsɛnkwaa yɛn ani gyeɛ ho paa yɛnfa bɔga nyɛ swan bye bye.